Helo, Carrie yma o Carrie Yoga a diolch am ymuno hefo fi ar y mat unwaith eto. Mae'r llif yma am fod yn un da i cnesu yr cyhyrau yn y corff, i cael prana yr egni yn symud trwodd ac i helpu symudedd. Fydd yr llif yn cynnwys o sun salutation, dipyn o twist ac ffordd i gryfhau y cyhyrau. Felly pan dych chi'n barod dewch i ymuno hefo fi ar y mat. Felly, da ni am cychwyn yn Tadasana ar dop y mat. Da ni'n pwyso'r bodiau traed i fiawn i'r mat, plygiant bach bach yn yr pengliniau, Tycio yr pelfis i fiawn a'r sgwydda yn ymlacio lawr yr asgwrn gefn. Anadlu i fiawn yn fyma. Anadlu allan. Anadlu i fiawn yn fyma. Anadlu allan. Yn dychmygu chi'n yn gwasgaru'r pwys a'r corff i fiawn i bob rhan o'r traed. Ac os da chi eisiau cael llygyd am funud bach yn sylwi lle mae cydbwysedd chi heddiw. Sut mae'ch cydbwysedd yn teimlo? Ella fod ni yn symud ochr i'r ochr, dipyn bach ymlaen ac yn ôl. A mae hyn yn ffordd da i actifadu ein sgil cydbwyso i gwasgaru'r pwysau rhwng y traed ac yna dod yn ôl i'r canol. Ffeindiwch eich tydas yna. Er lle rydym yn gry, rydym yn gadarn. A pan da ni'n barod, da ni am codi'r dwylo i fyny a nadw i fiawn. Dwylo yn dod dros y pen a nadw allan, da ni yn plygu ymlaen, uttanasana. Pen yn disgyn yn drwm. A mae'r uttanasana gyntaf, eitha fod chi angen plygu'r pen gliniau gymaint ydych chi angen i gadael i'r pen dod i lawr yn drwm. Yn addif iawn, hanner ffordd mae'r dwylo yn dod at yr shin, mae'r pen yn codi a da ni'n tynnu'r sgwyddannol. Yn addu allan mae'r dwylo yn dod lawr ar y llawr, da ni am camu y droed dde yn ôl a wedyn y chwith. Cymwch eich dawngwydog gyntaf yn fyma. Felly, yr un gyntaf, da ni am pedal ar traed a'r pencliniau fiawn ac allan. Cael gwarad o unrhyw clics, o unrhyw tensiwn. Anadlu fiawn ac allan am yma. Ac yn eich pwys o'ch eich pen trwy'r sgwydda. A da ni'n rili really eisiau teimlo'r tynnu yn yr cefn y coesa fel fod ni'n cael y mesyn cefn y coesa. Da iawn y dyl arall am yma. Da iawn chi. Dawch ar pwys ar corff ymlaen. Mae'r pengliniau'n dod i lawr yn tecio yr pengliniau. Da ni am ddod ar dwylo dim bach mwy ymlaen wrth i ni gwneud lle i ddod i lawr yn araf bach reit i lawr ar y llawr. A gadewch i'r pen elin dod i fiawn o dan y sgwydda. Da ni am ymladd i fiawn i baby cobra, cyflwynio

Gwych. Da ni am cerdded y traed i fyny dop y mat. Yn adlif iawn rholl ffordd. Dwylo yn dod i fyny dros y pen. Yn adlu allan rholl ffordd i lawr. Yn adlif iawn hanner ffordd. Codi'r sgwyddau, asgwyn cefn syth. Anadlu allan, ddal i'r frest i lawr, sgwydda I lawr, dwylo ar y llawr. Da ni am camu'r droed dde yn ôl. Pen glin i lawr y llawr, yn tycio'r traed, cod i fyny pan da chi yn teimlo'n gry yn y bol. Anadlu'r iawn yn fyma. Tyciwch yr pelfis i fiawn, da ni'n gry, da ni'n stabal, da ni'n gwasgu'r sgwyddau fyny. Ail rownd. Edrych ymlaen. Cry iawn, da iawn chi. Yn adlu allan, mae'r dwylo yn dod i lawr. Da ni'n tecio'r troed cefn, camu nôl y droed chwith downward dog. Anadl yn fyma. Anadl allan, da ni am ddod i plan cwrllwyd yn pwysa ymlaen. Teciwch y bol yn gry, y sgwydda wedi actifadu, a wedyn dropiwch y pengliniau yn tecio'r traed lower i lawr. Dipyn o English yn mynd ymlaen yn adlif iawn. Option baby cobra, neu os da chi'n teimlo'n barod i fynd i cobra llawn, dech, dewch rholl ffordd i fyny. Mae hwn yn un da i cael gwared o densiwn Ar waelod y cefn. Felly gwnewch siwr fod chi'n rili really anadlu allan. Oh, gwag yr ysgyfaint yn yma. Gwych, teciwch yr traed, da ni'n pwyso nôl yn ei tabletop neu downward dog. A yn y dylem fyma. A wedyn, da ni am cerdded y traed trwy'r ffordd i dop y mat unwaith eto, wt yn asna. Anadl holl ffordd i fyny. Dwylo yn dod at ei gilydd, anadlu allan, forward fold, Uttanasana. Anadlu fiawn hanner ffordd. Anadlu allan fe ddal i'r sgwyddau lawr. Dwylo'n dod i lawr cyn camu y droed chwith yn ôl. Da ni'n dod â'r pen glin i lawr, yn tycio'r traed, a wedyn da ni am codi y dwylo i fyny. Rapio'r sgwyddau i fyny ac i fiawn. Anadlu i fiawn, tyciwch y pelfis i fiawn. Anadlu allan, mae'r dwylo'n dod yn ôl i lawr, da ni'n camu y droed y dde i gyfarfod yr chwith. Down with dog, hi yn plygu. Ac opsiwn i ddod ymlaen i plank, neu dod o'r pengliniau i lawr. A da ni am dod i lawr yn araf bach. Heb ein gilydd. Anadlyf iawn, eich opsiwn chi o cobra bach neu cobra mawr. Ac yn adlu allan, tyciwch y hips yn ôl. Da ni'n tycio rholl ffordd i cyn plygu ac yn camu yr traed step by step rholl ffordd i dop y mat. Cymwch anadl yn fyma a da ni'n rowlio i fyny. Nes da ni'n ôl into das yna. Da iawn chi. Rwan da ni am mynd i'r llif gyda mwy o opsiynau, felly croeso i chi aros efo be nathon ni neud neu i adio fwy ar i neud o'n fwy o llif gry i eich corff chi. Felly da ni'n cychwyn yn trydas na top y mat. Da ni'n ymnadwy iawn ma'r dwylo'n dod i fyny.

Opsiwn i ddod o'r penglin i lawr neu cadw ei fyny. Da ni am codi in warrior one. A nad y allan mae'r dwylo'n dod i lawr. A camu'r doed chwith i'r dde, downward dog. A nad lif iawn, plank. Opsiwn i ddod o'r penglin i lawr neu ddod llall fawr i lawr. A nad lif iawn, codi cobra. Anadlu all am ticio yr traed, cam yn nôl, ci yn plygu. Anadlu allan, da ni am codi y droed dde i fyny i dop y mat. A pan da ni'n barod, pan da ni'n teimlo yn gred, da ni'n codi rholl ffordd i ein warrior. Anadlu allan, da ni'n fod y dwylo lawr, camer droed nôl, ymlaen. Uttanasana. Ac yn rowlio yn ôl i sefyll. Da iawn, da ni'n barod i fynd ar yr ochr arall. Yna, dweud iawn. Dwi yn dod at ei gilydd, o, prynu ni cael yr plygiant bach yn y cefn yn adlu allan, dod y sôs ffordd ymlaen. Yn adlu iawn, hanner ffordd. Anadlu allan, dwylo i lawr, camu'r droed chwith yn ôl. Opsiwn i roed y pen glin i lawr neu codi trwy'r ffordd. Yn rhyfelwr, rapiwch y sgwydden a cadwch y bol yn gre. Anadlu allan, dwylo yn dod i lawr, camu y droed ffrint yn ôl, ci yn plygu. Wedyn opsiwn i ddod i planc neu dod o'r pengliniau lawr. Da ni gyd am ddod i lawr yn araf bach. Anadl ei fiawn, cobra. Anadl allan pwys o'r nôl hi yn plygu. Mae'r troed chwith yn tycio i fiawn ac i fyny wrth i ni codi warrior. Gwnewch siwr bod chi'n teimlo'n gryf yma. Os mae yna woblio, cymwch eich amser i ddod yn ôl i sefyll yn gadarn. A na dy all am mae'r dwylo'n dod i lawr, camu'r dwyd cefn yn ôl a gadewch i'w pen disgyn i lawr. Yna ddif iawn trwy'r ffordd i fyny. A penodlu allan. Dwylo i lawr.

Da iawn chi, da ni am fynd am y rownd trydydd ac y rownd ola a fydd y rownd yma yn llifo gyda'r anadl. Felly da ni am fod yn gwneud un anadl, un symudau. Os da chi eisiau arafu yr llif, ewch a dilynwch eich anadl eich hunan, neu os da chi eisiau llif dipyn gyflymach yna dilynwch fi. Felly, da ni'n cychwyn ar dop y mat fel arfer. Da ni'n cymryd anadl yn yma. Anadl allan. Anadl i fiawn dwylo i fyny. Anadl allan back bend a plygu ymlaen. Anadl i fiawn hanner ffordd. Anadl allan dwylo i lawr camu'r droed dde yn ôl. Da ni'n codi fyny, rhyfalwr. Anadl a llan dwylo i lawr camer droed chwith yn ôl ci yn plygu. Anadl i fiawn planc. Opsiwn i plygu'r pengliniau neu dod i lawr yn araf bach ac i fyny anadl i fiawn. Anadl a llan teci'r traed ci yn plygu. Anadl i fiawn, codi'r droed dde, rhol ffordd i fyny, dop y mat, da ni'n codi yn rhyfalwr. Anadlu allan, dwylo i lawr, camu'r droed cefn yn, i fyny, dop y mat, wt yn as yna. Yn adlif iawn, rhol ffordd i fyny. Ac allan to das yna. Da iawn ar yr ochr chwith, yn adlif iawn, dwylo i fyny. anadlu allan ella fod ni'n cymryd back bend a ella fod ni'n mynd trwy'r ffordd i lawr i Uttanasana. Anadlu iawn hanner ffordd. Anadlu allan dwylo i lawr, troed chwith yn ôl, cod i fyny. Ffeindio i'r lle cry. Anadlu allan dwylo i lawr, cymryd droed dde yn ôl i gyfarfod y chwith. Ci yn plygu. Yna dyf iawn. Planc, dal i'ch ati, da iawn. Da ni'n dod i lawr yn araf. Yna dyf iawn, cobra. O, cofiwch chwennu, mae'n helpu gyda yr poen. Yna dyf allan, teicio'r traed. Ci yn plygu. Yna dyf iawn, codi'r troed chwith i fyny. Rhyfelwr.

Dewch ar dwylo ar y galon. Gadewch i'r llegyd cau yn yma. A ah, braf ydi teimlo'r calon yn pwmpio yn y pran a'n symud o amgylch y corff, yr cnesrwydd yn yr corff ac ella dipyn o egni. Oh. Os da chi'n teimlo bod chi wedi cael di colli'ch gwynt, dewch yr anadl yn nôl i'r rhythm naturiol, cymryd anadl mawr i fiawn, ac anadl allan. Ac yn sydyn, ewch chi sylwi fydd yr curiad y calon yn dod yn ôl i'r curiad naturiol. Ac yna pan da chi wedi setlo yn ôl yn eich corff, dewch â'r dwylo i lawr. Da ni am ddod â'r dwylo i fyny i orffan yr ymarfer gyda'n gilydd trwy'r canol, trwy'r pen, tuag at y galon, namaste. Diolch yn fawr iawn am llifo gyda fi heddiw ma. Da chi wedi gwneud yn wych iawn yn mynd trwy yr sun salutations yna ac yn dilyn y camau. Cofiwch mae gennych chi opsiwn i dal ati, dal ymarfer a defnyddio'r fideo yma i ymarfer eich sun salutation gymaint ydych chi angen. Felly,